Үтүө күнүнэн күндү биһиги Амтан рубрика подписчиктара, көрөөччүлэрэ бу кэрэ аҥардары кэрэн иһэр сааскы манныгы бырааһынньыгынан эҕэрдэлиибит уонна бу бүгүҥҥү Амтан рубрикаҕа биһиэхэ ыалдьыттыы кэллэ Чурапчы нэһилиэгин баһылыгын бастакы холбуйааччыта Бурсов Алексей Леонидович. Алексей, здорово. Здорово.

атын хиттэн кэлбит аһы бэйэбитигэр манна боруолаан көрүөхпүт дьиэ условиятыгар плов астыахпыт уонна десертпытыгар буоллаҕына фруктовый салат буһарыахпыт Чэ, бэт оттон ми ханыахпар саамай сөптөөх ас тоҕо этигин бу билиҥҥи кэмҥэ бу саас киһи барыта таһырдьа айылҕаҕа талыһар уоннаттан бу билигин кэмҥэ бары таһырдьа плов астыллымтык өлүүллэр ону бу бүгүҥҥү күммүтүгэр биир ньыманы көрүөхпүт саҕалыыбыт бастан саҕалыыбыт холбон миэхин унуттан бир арыыбытын кутан хабырта туруохайын түгэҕин хабардына

олох-дьаһах киһи холобура суобаны үөрэммитэр тугу дaragarарын хайыырын туһунан кэпсэтиэхпит. Алексей үлэн таһынан суобунна билиэм таастаҕына тугунан даттан сөбүлүүнү тугу гынаҕыный? Оттон Мен бэйэм оттон урукурукаттан кырдыахпиттэн биир сөбүлүүр дьарыктаахпын волейболунан спордунан сөбүлээн дьарыктанабын оннотон Свободнай кэмитигэр диэн булла. Дьиэ кэргэммитин кытары айылҕаҕа уонна атын дойдуларга тиийэн анньанарбытын, күлэдиирбитин сөбүлүүбүт. Оннуттан эти буоларын быһыытынан айылҕаҕа тахсан, айылҕалыы алтыһан, бултуурбун алтыырбын сөбүлүүбүт. Холобура, эр киһи буолан син биир үксэ манна ыйыттахха бара оннук бар. Биир айылҕаттан ураты анньылан охсулла. Оннук. Эр киһи уопсайынан айылҕаҕа таҕыстаҕына тыынныын быардыын, дууһалыын барытынан сынньанан кэлэр дии буолар. Оннук буолар. Бултуу сылдьан ватта. Дьон бу как раз һааспыт чугаһаата, һааскы кус булда, эн холобура төһө инник сааскы булду суһу төһө күтэҕиний? Оттон кыдьык даҕаны чугаһаата ээ, аҕай хонук хаалла. Чугаһаан. Оттон диэн бары бараары оттон уже Ботурон ылыныыта, таҥас сап ылыныыта уже барыта бэлэмнэммитэ. Онно оттон барарбытын кэтэһээбит эрэ булла.

Мурунга үөрэнэр, онно гимназия үөрэнэр. Бэһис онно иккис класс. Оттон онно кылгастык бэйэн тускунан хардатарым буолла холобура хантан төрүттээххин, ханна үөрэммиккиний, туох оскуоланы бүтэрэн баран туох идэтин баһалаабыккыный, ханна холобура бастакы үлэ эһиннэр ити долгутар моменнар була.

быһыытынан суйаныы барбыппыт. Инженерно-техническэй факультетка инженер үөрэхтээхпин бэйэм. Биэс сыллааҕы үөрэнэн бүтэрэн баран бу Чурапчыга кэлэммин Чурапчытааҕы колледжка аҕыс сыл үлэлээтим. Маастарынан, преподавателинэн уонна оҕону иитэр-үөрэтэр директоры холбуйааччынан үлэлиирдиирdim. Онтон бу билигин Чурапчы нэһилиэгин администрациятыгар баһылыгы хоско холбуйааччытынан үлэлиһиирдьэбин. Үчүгэй. Онутун холобура бу буолаары турар атын кэлбит бырааһынньыкка кэрэ ҥаргар Малайя бастаан толору ыал буолан бараҥҥын Бастаан астаабыт аһылыгын диэх хаалла. Бастаан дьиэ кэргэнгэр астаабыт аһылыгын туох этэй? Оттон эмиэ бу мээнэҕэ мээнэҕэ бу тугу табара бу такукулание аам бастаан аха кэргэмин кытта билсиһэ дьэммин бу плов астааммын хайаабытым сүрэҕин сүүйбүтүм сүрэҕин сүүйбүтүм Оннотон чуобатык табыллан бачааҥҥа диэри олоробут. Ону бу ловко улахан махталлаахпын эмиэ бэйэтэ кыраки историялаах андыыта. Оннук эбит. Билиҥҥэ блюдобыт таптал остуоруйатын блюдо эбит оччоҕуна. Онуттан холобура эр киһи маннык туох баар диэ, этии баар диэ.

эки астаабыта миниэс кудук болар ону маамалар кэргеттербит олох күнэ күҥҥэ үстүү аһылыга астаан кэллэхтэрэ ди Олот күн айыыбыт күн айыыбыт олен тоора ти хайабата замещая дава пукула онтон ынан көрдөхпүтүнэ дьиэттэн тэйэн баран атын ийгэ тиийэн кэргэнин кэргэнин ийэн аһын кутан иһэрдэ. Ытык тахтар. Аны тахтарла. Холура иһин биир мен анааҕар оннук холура просто ити эркиһэ аҕайахта астыырын иһин этии буолу диэныыбын. Болон сэр. Атаан тута повар элдьэннэр эмиэ бааллара. Холура эменник диэн хайыллар диэн повар эркиһэ буоллаҕына, бу кухняда еще и диэн хайыллар. Биллэр. Онтон Ачаана эти вопростан тахсан туран маннык вопрос бар. Дьиэҕэр төһө бахтастыгын? Дьиэбэр дьэ. Дьиэбэр ытын чаас астыыбын. Нэдиэлэҕэ иккитэ үстэ астыыбын. Наһаа үчүгэйдиир. Холура киэһэ холлоох буоллум эрэ ким эрдэ кэлбит холура иккиэн үлэлиибит тулай дии. Ким эрдэ кэлбит астыы турар моменнар баар буолар баһын диир.

Оттон билиҥҥи үйэҕэ полуфабрикат диэн кылаабаҕа сүптэр бэлэм микроволновка аһылтан кэбиһээнде. Холоро оннуктар даҕаны бааллар. Атаат аһы баҕас кортоскатта макароны им баҕас астыыбыт булла. Атаат оттон ыарахан астары ыаллар ийэлэр астыыр. Атын, оччомуну вопрос. Баҕар кыратык туох буолуо? Холобура, ас астыыргар хайдах астыым? Холобура, хорох киһи олох чуумпуга, бэйэтэ сылдьан астыыр. Хорох киһи музыка холбоон баран, били музыка истэ сылдьан, мин холобур бэйэм оннук астыам. Музыка истэм. Бу иннинэ биһиэхэ эрдэ бириэбитигэр күлэ сылдьыбыт, ыйдьыттаабыт Ярослав Лебедев Кубобидов холобура олох чуумпуга, саҥарбаккабын, хайаабаккабын астыырбын өлүм диэтэ. Эн холобур ньымаҥ хайдаҕый?

Оҕолорбун даҕаны кытары кэпсэтэргэр бириэмэ тиийбэ платье диэн. Ол омуктарга холобура, оҕолорго маны моркуоп, луук кыббаттаран, тэҥҥэ буһартаран, ыраастаттаран холлура. Аҥардас бу мусору да хомуйан, остуолу да оһотон истэхтэринэ үрдээх улахан көмө буолара. Оннук. Эппит бириэмэтэ өллө оҕолоор.

ас ылабыт, аһыырбытын дьэ туохтааҕар да ордоробут. Аспытын, ыйылбытын ылыбыт даҕаны үргүзэҕэ кыгаммаммыт хаамыы. Оннук хаҕаламмыта. Онтон дьэ билигин уже хас үһүс ылбыт буолла. велопробег диэни оҥороммут. Ылын ахсын велопробегка барабыт. Ити наһаа интэриэһинэй. Хайын хаста даҕаны барабыт. Эмиэ үргүзэкпитин ыллыбыт, аспытын ыллыбыт уонна билсибекке олороммаммыт.

участоктар оллар алаастыра кэлелер ол онно бараммыт алаастыры кэриэбит ити ровно ньукуһун тахсар кэмэ боллун ити отон кэмэ боллун ол кэмнэргэ барааччыбыт оттон айылҕа интэриэһинэйдэрин көрөн истэн кэлээччибит оттон баскы

этэллэр уолаттар. Бары этибиттииллэр. Онон ханалары кыайар буоллаҕына, быраттан өһөр булла. Ону кыа булла ди. Киһи киһи кайбанаҕа дин хохула. Оттоннук булла. Онтон икки уол оҕолоохпун диэтин ютта. Аны Онна маннык бопурус миэхэ үөскээн кэллэ, бултурбах үлүбүн дити. Ага. Уолаттаргын булка алка төһө сыгыраҕыный, төһө дьаһайдаҕыный? Муортака кырыардахтартан дьаһайт кырдьардым. Оттон бастайынан аар тыаҕа тахса буолуу тара тэҥҥэ дьыл, ол иһин муортабын иждэ хадьаачымнар кырыардахтарыттан. Эти хас саастарыттан булулар? Улахан уолум иккис аартаһан дьиспута. Кыра уолум олох батыралаах эрдэҕиттэн үрүө хадьыһар этэ. Холобура, отон буолу сир астааһын ем буолар була. Онно холобура, ол онно эмиэ барыларын иждэ хадьаабыппыт.

Хаал кэллэ иһиллэр. Хаҕардыы хайан. Онуох кэллибит. Омунаатыкка үһүйбэччи миэтэрэ хаалла көстөрбүт. Чэ манна кэтэс мин киирэн нечаас гынан тахсан онно хартыы бырахпыт диибит. Киһим сөп диэн бырах хаалла. Аҕыйах мүнүүтэ. Мүнүүтэ да буолбат эбит.

икки ү саастарыттан холуруш атыыга таһаарамнаат иннэ сылдьаллар эбит оннуттан тип куска булка уопсайынан аҕыс тоҕус саастаах кыра оҕо диэбэккэ эрэ ити сыллара кыдьык киһи оҕону характердир бұлар оннук оннуттан айылханы биттаҕыттаһа эр киһилии туох бир эни хыджан эрэ туох үөспүт була эр киһиэхэ туох диэн болары сана эр санаа киирэр. Онтон мин эр киһибин маннык гыныахтаахпын диэн өйдөбүл даҕаны киирэр буолуо дии. Өйдөбүл, фитнес. Оннуттан айылҕаҕа убаастабыл, харыстаан сыһыаннаһыы сирин диэн итиннэ киирэр буолуо дии саныыбыныттан мин. Тэ бу блокпутугар риспитин куттубут, оннуттан риспитин хабаргына уутун

Эйиэхэ холура ити спорт туох олоххор туох дьайыылааҕый диэх буолла. Тун волейболбун олох билиҥҥэҥҥи дири дьаһдьабыт кыралаан дьарыктанабыт бэйэбит манна уонна оттон мин былырыҥҥаҥҥы диэри оонньуу сылдьардым быйыл оттон күүскэтик улааннык дьарыктамматыбыт Ол эрэн инникитигэр дьарыктаныахпыт диэн баҕа санаалаахпын. Ол эрэн билигин туохха хайыһы дьоҥҥут? Чулаччы оройуонугар федерация бар. Хас биирдии көрүҥҥэ, спорт көрүҥүгэр федерация диэн бар дии. Ол онно волейбол киэнигэр федерациянан талыламын үлэлиир дьонум.

Спортивные игры. Корсельские игры биһи бэйэбит Сахабыт сирин Олимпиадата төрдүс сыл була була буолар күрэхтэһиибит быйыл Уус Алдаҥҥа буолар. Онно ол күрэхтэһиибит отборочная волейболла чемпионат республики манна биһи дойду чурапчыга бу бу кулун тутар март ыйга буолуохтаах.

Төкүнү диэххин наада. Онно Онтох уора мээнэҕэ олор мээнэҕэ туох буолбатах буолаа диэн. Волейболга ити олора маастары ыларга игин ыныр ырахан ди. Холорот иидин уорустуларга биле оҕотохтуу кыттар көрүннэргити тустуу буоллун, бокса буоллун, хаха эриттен маастарын ырар бах. Онтан командна иннюга эти волейбол, футбол итиниктерге

волейболу күүскэ пропагандалаабыт, таһаарбыт киһи диэтэхтэринэ сыыспатым буолуо, биһи тренербыт Иван Прокопьевич. Билэн, мин, мин оскуолаһын дьомун эмиэ киниэхэ бараммын дьарыктынан сборнай диэбитим. Оҕо баҕатын дьарыктаан, кини оҕолоро билигин тренер буола сылдьан, кинилэр тренер уже холоро сен диэби кудук буолалар була оҕолоро тренер буолалар онтон кинилэр оҕолоро тренер буоланнар холоро ити волейбол эйгэтигэр күүскэ таһаара сыттахтар эди ол иһин волейбол эйгэтигэр де Иван Прокопьевич билбэ киһи оҕолу деминти республика бүтүн республика өтүнэн биллер тренер була

кириэп былай. Минньиэстик, аһаа. Минньигэстик, аһаа. Оннотон бу кэлэн иһэр бырааһынньыкка эр дьоннор бэҕэт кэрэҕэрдагытын бу маннык ньыманан аһынан күндүлээн остуол киэргэтиэхитин сөп. Оһоҕой буолбут олох. Наһаа үүй. Унакыби бүгүҥҥү биэриибитигэр рубрикабытыгар кэлэн ыалдьытаабыт ыалдьыппытыгар Алексейга барҕа махтал. Өһүндээх интэриэһинэй кэпсээннэрдээх, эчээннэрдээх уол оҕото моҕотой диэххэ. Онуттан үллии-хамныы эдэр ыччаттар маннык эдэр ыччаттары көрөн Киһи үөрэр Чурапчыбыт сайты диэн эрэллээх. Онуттан бииргэ буукутугар марга махтал онуттан кэлэн иһэр өссө бирдэ сааскы манныгы бараһынньыгынан кэрэң абдар күннэринэн барыгытын көрөөчүлөрбүтүн онуттан бу Чурапчы нэһилиэгэр буолбакка улуус үрдүнэн баар кэрэң аддарбытын барыгытын